An domadder begréissen ech iech zu enger neier Folg Pokémon Go meets Pokémon TCG. Jo, dës Kéier och erëm eng Kéier keen direkte Live Material, mee ech weisen iech einfach elo de Fazit vun eisem Höhlen Event wat Punkto Shinies ausgaangen ass an och vläit och gutt ersat Pokémon déi mer gefaangen hunn. Op jiddefalls war et cool mat iech dat bëssen am Discord awer ze spillen. Natierlech war et leider Gott sei Dank real life, ech war jo Sonndes war ech da bëssen op dem Tour, hu eng Schäin do nach bësse Videomaterial ze weisen wéi et dann ewéi ausgesinn huet an mir maachen awer och niewebäi bëssen e Fazit wéi sech déi Höhentour par rapport zur Yoto an zur Kanto entwéckelt huet. Déi war jo elo gutt virun 3 Wochen, mir si scho bal erëm Mëtt oder souguer Enn März wat hei erauskënnt, mä haut gëtt bësse Pika Pika Pikachu Dance hei gemaach, nee ech maachen déi lescht hinop, déi heiten ass och erëm ëm 18 Euro, 18 bis 19 Euro wäert, Ass vläit den Euro méi wäert well deen do Kolleg drop ass. Da gesi mer mol hei, och do ass e Kolleg erëm Pikachu drop, dee mer jo am Fong aus dem Set kennen. An andeems ech se elo opmaachen, maache e bësse Fazit vu Johto, Kanto an Höhntour. Muss ech wierklech soen, d'Kanto Tour ass deemools erauskomm, wou Corona-Zäite waren. Dat heescht, et war eng Home Editioun, et huet ee vun doheem aus gespillt an et war eeben dunn alles schéi geboostet, well et huet ee jo net däerfe Leit treffen. Dann ëmmer Restriktioun, dat ass just just dat sou eent oder zwee esou Goumpfer do treffen. An duerno koum d'Joto Tour, do war jo och scho e bëssen Enttäuschung. An d'Kanto war jo och iwwer zwee Deeg gaangen. Joto da just nach een Dag. An Höhen hu se elo op zwee Deeg erëm gemaach. Mee wat wat se bäi Höhen ebe gemeet hunn, dat war zu Los Angeles wou se dat Ganzt gemaach hunn. Do hunn se dann e Park. Wéi am Real Life gemaach, wier ech deemools op Dortmund gaange sinn 2019. Hei kuerz Ënnerbriechung, ech huelen d'Kaarten hei eraus. Voilà. Dat heescht do gesi mer dann e besseren Heul. An de Pikachu, wéi gesot, do deen do Pikachu, den zweeten, dee kritt den éischten dee sech mellt, dee kritt for free Wann der e wëllt hu, wann der e wëllt brauch, wann der e wëllt hunn a kënnt brauchen, nëmme mellen, dann ass et äre, well ech brauch en net dräimol am Binder ze hunn. Wierklech eng cool Kaart mam Cadeau iwwerreechen. Mir wäerten awer nächst Kéier och nach Cadeaus iwwersinn, mä dat ass awer fir eng aner Kéier. Also back to the topic, Hei huet schonn ëmmer näischt geännert, net? Den Name Relaxo kritt ëmmer eng op den Deckel. An ech weisen iech e bësse souwat ech deemools a Johto an Höhn a Kanto-Zäiten esou gekrut hunn, wann ech hei mir e bësse kënnt op de Glak maachen. Et huet ofgeholl, natierlech, Las Vegas war geboostet, Mee Las Vegas war wierklech de Problem, do hu Leit erëm, Bootkat net vergiessen, Leit erëm wierklech, déi bezuelen dann de ganze Fluch fir dohinner an da geet de Buttek net, well da Leit, déi keen Ticket hunn, am Park sinn an Niantic da schreift, e soll aus dem Park goen. Also dat ass e Meme mëttlerweil ginn, well Niantic sech do net duerchgesat krut huet. Ech muss lech just hei mam Code oppassen a voilà. Ech loossen iech bëssen elo e bëssen déi Pokémon duerchzéien. Ech perséinlech hu Kanto deemools gefeiert. Jo, do huet ee bësse gemierkt, bei de Leit ass d'Roserei bësse rauskomm dunn, well et nëmme sou Happy-Modus ginn ass. An hun, soen ech éierlech, sinn einfach mat engem Genoss do ragaangen. Fir mech war et déi drëtten Tour, an wann et lass, wann se eng Kéier an Europa gewiescht wier, hätt ech mer vläit iwwerluecht fir dohinner ze goen, mee Las Vegas ass fir mech ze wäit, an wann ech wierklech do rechnen, wat d'Leit iwwert 1.000 Euro an der ausgi fir den Ticket ze kafen an da klappt et erëm sur place net, da kucken ech léiwer eppes ewéi Dortmund oder esou hei beim Eck. Bochum hätt ech och vläit kënne maachen, mee Bochum ass éischt Punkt op Jemmling, war ech leider Gottes net esou gutt ënnerwee, net esou staark, dofir hunn ech dat si gelooss an et ass och ganz kuerzfrichteg annoncéiert ginn, mee da wéi ech fir nächst Kéier, datt se vläit dann eppes och annoncéieren, mee esou Events kommen ëmmer erëm a wie weess, vläit ass och hei a Lëtzebuerg eppes mat Pokémon Go, mee grouss Regioun. Ech hoffen eppes ewéi Köln eng Kéier kënnt, A Frankräich, jo, wäert och vläicht Paräis oder sou kommen, mee Paräis ass och hefteg fir esou eppes ze organiséieren. An ech géif awer soen, mir hu elo genuch geschwat, mir hunn hei d'Saachen ewech, also emol déi do Ticksen, an déi do loosse mir nach leien, an da fänke mer am meeschte Pak un hei vun der Team. Ech hoffen natierlech och, datt et e bësse mam Hotel och eng Kéier do esou op den Event ka goen, mee et ass Niantic, dat mëttlerweil eng komesch Politik fir Saache ganz spéit ze annoncéieren, well op hiert Tourneevent elo de Weekend vum 25. an 26. Februar, do koum da mol de. De 24 Februar kar emmer mol eng Informatiouns Message vun hinnen. Also et ass wierklech, do gëtt och grad gespuert u Leit. Net wéi bei rtl, do hu mer mëttlerweil méi Leit geschriwwen wéi Niantic déi schaffen. E bëssen onleesch dat Ganzt, mee et ass leider sou. Gutt, leeë mer nach d'Blanche mam Hei den

Dofir elo keen allze groussen Hit, mee d'Musek och heiansdo e bësse méi roueg ginn. Also wann déi Tina hei näischt gëtt, sinn ech mol frou, wéi elo déi aner zwou Tins, déi mer déi lescht Wochen hunn haten an déi ech elo mateneen opgeholl hunn, déi hu wierklech rageknuppt an och schonn ee Käpp gespiert. Zemools hir eis Sammlung huet eis erëm genuch Sue gespuert, quasi eng 50 Euro Kaart, déi mer net bei eisem Card Market Manager, dem Eric, mussen nobezuelen, deen ëmmer erëm muss Commande fir mech maache fir d'Sammlung.

Tour oder Kanto oder Johto Memories nach? Huet der se iwwerhaapt gespillt? A wann net, wëllt der se eng Kéier spillen, besonnen eng Kéier eis organiséieren, fir op eng Plaz ze fueren, déi an Europa ass an och sozial am Sënn vun e kann op de Féiss um Buedem bleiwen? Ech mengen, Dino ass och zum Beispill een, wann op de Buedem, op de Féiss ka bleiwen, ass alles gutt. Mir sinn dann all schonns ënnert him ukomm an et mech géif et och freeën, vläicht ass d'Cheryl zum Beispill eng Kéier motivéiert, fir dohinner ze fueren. Ech mengen, dat ass och e bësse Pokémon Go fanatesch, respektiv dat ass einfach

Wann ech elo hei se richteg zéien, hu mer lescht konnten net gesinn, gesi mer awer elo hei, elo hunn ech se, den Ënnerscheed erëm mam Holo, quitte datt ech se e bësse ka raushuelen, kuerze Moment, also Dir gesitt eben hei den Holo, d'Differenz vun de Kaarten, och fir déi do Kaart, wéi dat dann ausgesäit an dofir absolut e must have fir am Binder ze hunn an och eben eng Kéier ze weisen. Gutt, leschte Pak, also et war e bësse méi kuerz d'Thema haut, hu mer elo dräi Mol esou eng voll Charte mat enger Tinn. Mir wäerten eng Kéier Mini-Tinn ze maachen, Menisque gi mer, da gesi mer dann och eben och aner Themen iwwert deer wäerte mer schwätzen. Mir wäerten awer och eng Kéier elo iwwert Eisen éischt Pokestop schwätzen emol un. Do wäert ech eng Geschicht drop erzielen, wéini fir genee, wéisouso, weshalb, wa warum. A soss nach genuch Anekdote wäerte mer hunn. A vläit, wie weess, bis dohin huet der erëm Är Codekaarten hei ageléist. Mee bis dohin ass vläit erëm eppes Neies a Pokémon Go geschitt. A Pokémon Go huet einfach de Virdeel, all Woch kann eppes geschéien an all Woch kann feiereg ginn. An ech hoffen am Summer dat mer e bësse matenee kënnen och Rotom Go Village spillen. Sou, Puppita, rëm d'Scharnéiere hei gezunn. Spark. Hallo der Radfratz am Haup, gutt midd nach vun der Höhentour. Also ech hu wierklech alles hei opgeholl an ech hu 16 Stonnen Höhentour gespillt. Muss och op Electric Eel, Eevee am Reverse an eng Kéier de coole Pikachu. Also dat ass dann gäil Pikachu Ofschloss, besser Pikachu kanns de net hunn. Ech mengen ass all méigleche Pikachu Kaart déi mer hunn. Et war also schéin Elektresch hei ginn, ech erlabe mer just dann och d'Elektro Kaart. Sou eraus fëschen ze goen, déi war am zweetleschte Booster. Voilà, maan mer dat sou schéin hei dobäi. Besser kanns de net ophaalen dat ganzt. An jo, dat war e bësse sou haut e Fazit mat Höhen, Kantor, Jototouren. An kann een sech denken, 2024, da geet et a Rhino. Da sinn ech gespaant, wéi dat sech entwéckelt. Wat ech och kann eng Kéier kritiséieren, dëst Joer, déi 10 Kilometer hier waren zéi ze kréien. Mee bon, déi Wäerten ze schale fir Special Events kann scheen de Deal huelen. Muss dir e bëssen och iwwerschalen, datt Leit nach an Zukunft op hir Real Life Events iwwerhaapt kommen oder soss nach. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken, e schéine Weekend da rëm gewënscht an der nächste Kéier geet et da mam, jo, mat der Nummer eent lass. Dat misst dann de Bisasam sinn a senger klenger Tin. Et gëtt weiderhin kuerz, mee et gëtt cool an. Gi Kaddoen vun de Leit zouzesoen vun de Kaart. Allez maat gudd bis dann an ciao ciao.